Lakini finally ose oraria siasa. Egento kiankunete omoyo mono tari ng'a morara Kimbaso osoire siasa yaya, ochire borabu bore bobe pi. Egento kia kabere, ochire ase matiang'i, ase evidio ende timbarokia ase ekiagera ase chidecision echio chibere lakini tarakora boigo, onye nere ritang'ani okora chividio chiane mokwa times ere chingaki chiago, subscribe, like and comment because that is the best support you can always give this channel.

momura omwabo narenge, momura omwabo ise narenge omoseneta ogarokirwe nere kebaso. Igo ere nefamiri y'obogambi, obogambi bore amanyinga inga ime. Igo omomura oyo nabo aragane pi arusi ya Asa, juzi nateba ng'a ngorita ayare, lakini somehow mpaka enyore oo, gekogera nabo obogambi bore iga, kibore amanyinga mboro oo. Ase tiagochi, ekero ki tiatoexpecti. Mpaka are koirana, inche naro naroche nabateba ng'a ah nare tayire, eh yaya, inche natigire pi. At twenty nine years you are retiring from politics goku chiayi, rende nabia eka ntokomaete. Haya, momura oyo inche beka nabete ngokwana ngomotebia ng'a gaki otagocha onye kwarure obogo obo obo obogambi bwe bwense ng'a president inchuo nende obogavana nyamira.

Barabwo constituency, barabwo erio ase nasomete aria mongore, barabwo constituency is a constituency that is above many counties ase eng'encho ake the people who live there abanto abang'aini, bamaete nki bagokora, inki baganeti, naki bakomenya. Tegeneti mongwana oro otegokora amagenderero because nere abanto baganetie chipara chingiya, chisukuru chingiya, chisukuru chikore buya.

to shape his political career. Abanto bamomanyie buna omonto omaete what to do, how to do politics. Abe a good example to the rest of the country. Buna tokorigereria ndindi niye orakore egasi, nere akore. Buna tokorora onde akore egasi ase, nere akore borabwo. Twensi pi, totebe ng'a gusii twanyora omojumbe okorwa kwa Morara Kimbaso. Very important. Tiga bono a shape Kabisa aorokia ng'a riria twarenge chistreet abande bakarasunche ng'a tigare moyo. Eke twarogocha kora naki eke. Iga abagusii abasake barache geti gosaba obogambi, bae bakore egasi buna inche. That is what Murara Kimbaso should do, should do right now gochia 2027. Bono abanto ba barabwo, onye Ben Momanyi tochi koboria, karansa buya.

Naba ase matiang'i lakini gose tari ase matiang'i lakini omuya are. That is essential. Igo bono omorara kebaso na omong'aini orenge akarora ng'a yaya, onye kingochia ekero gieke, matiang'i obeire mentioned in the correct way. That is important. Join matiang'i. Na realize egento kende ng'a, ke- morara kebaso naroche ng'a there is no way arakore Ere bieka, goika anyore abasani, takogenda na koboria kerwa keria biekaire. Secondly, vijana mbikonyara bioka, nogenti abagaka, na engusii, tokoira kure onye tobwati bagaka bang'ina na basaya amo. Kerokobaganetie bonsi pi. Tokobarama gose okobachaya gose tokobatama goika obe nabo. Naki ngotebera ang'a ng'a morake basore omong'aini orenge, akarora ng'a buna abasae twe ekero tokonyara. Esegi etari young versus the old no it is young plus the old to change gusii. Eki naki kiangogeti morake basore egento okora ki? Okora. Egento kende matiang'i nabwate egento ekemo, natatwara kera egento pi. Nabo nabarabe nabunte richiiko, na barabe nakorete kende ekibe, lakini batiang'e egento nkere ekemo abwate kera omonto agwancha, a track record on service delivery. Kera omonto nabo akorigia riaria ateba ng'a matiang'i kere arenge aa nabegete emakigete. Agasoa igaa agatorusia ande logi agatera digital, agasoa ase amasomo akaleta new curriculum, agasiria oboibi bw'amatemu, akaleta chibus chia yellow, agasum agasira ebinto ebinge sana.

Naende goika obategerere omanye elanguage yabo, eyio morare kebasete tingaki sana. Agategerera, agascrutinize, akamanya ng'a gusii igo gotagete gotacha buya. Abagaaka, abang'ina, bumper to bumper. Eki naki egento kia maana sana. Mbuya mono sana ase okoiraneria chingaki chiane ase comment section, siane inche naki morengeti igoro ake morara kebaso.